Gwenna Humphreys dwi, Swyddog Datblygu Llwyddon Lleol efo Menter y Busnes. Prif nod y cynllun ydy i rhoi y cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 19 yn Nogledd Cymru i datblygu sgiliau, cychwyn menter eu hunan, a hefyd dangos iddyn nhw fod bod y fentrus ddim yn rhywbeth ofnus ac anodd i wneud. Mae yna dair agwedd i'r cynllun ryma. Yr cynta ydy bwrsariaeth o fyny at fil o bunodd ar gael. Yr ail ydy'r modiwla lefel 1 a lefel 2 BTEC a hefyd y digwyddiadau sector a twf sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion. Prif rhan o'n swydd i ydy fy mewn i ysgolion i gyflwyno mentergarwch i ddechrau fwy, cyflwyno yr cyfle o fyny at fil o bunodd ar gael i gychwyn busnes um, i brynu eitemau sy'n angenrheidiol iddyn nhw. Um, Dwi'n gweithio'n agos efo athrawon a pob o fewn yr ysgol i wneud yn siŵr fod y plant yn mynd datblygu sgiliau a hefyd bod ni'n ffitio mewn efo bac yr ysgol hefyd.
Meilir Huws dwi, dwi wedi cael grant gyn llwyddo'n lleol i fod yn tree surgeon. I dorri coed os di pobl mewn angen a os dyn nhw wedi disgyn dros y ffyrdd efo gwynt neu fel arall. Dwi wedi wneud y cwrs cleimio a wedi cael y ger mae gyd gyn llwyddo'n lleol. Fi wedi prynu uh, llun bach newydd, so hwn yn helpu fi gleimio. Dwi wedi prynu harnes, haffau a helmet. Dwi'n uh, gobeithio neu busnes allan o hyn.

Cara Prisiad Evans dwi a dwi'n ddisgybl yn ysgol a cefais grant gan Llwyddo'n Lleol i ddechrau busnes arddangos bloda. Cystadlais yn y rali ffermwyr ifanc a cefais gynta a ma' dynas Llwyddo'n Lleol yna a nath hi gofyn os odd fi isio dechrau busnes fy hun. a nesh i jyst neidio ar y cyfle rili. Dwi 'di bod yn brysur iawn o'dd gynno fi tri deg i neud wsos 'Dolig. O'n i'n gor'o' cau fy nyddiade'r oherwydd odden i'n trio ga'l y balans rhwng gwaith ysgol a y busnas. Dwi'n gweld o'n o'n ofnadwy o bleser bo' pobol yn prynu gin hogan pedair ar ddeg oherwydd ma' nw'n gallu trystio bo' fi'n gallu neud y bloda iddyn n'w. So safon da.
Owain Gethin Davies, y Cyd-lynydd Addysg Bersonol a Cyswllt Ysgol y Creuddyn gyda llwyddo'n lleol. Mi ydyn ni wedi sefydlu busnesau yma o fewn yr ysgol sydd wedi cael arian o'r gronfa Bursary Busnes. Mae gennym ni gwmni marchnata wedi sefydlu yma yn yr ysgol, cwmni marchnata sy'n hyrwyddo cynherddau yn yr ysgol. Yn ogystal hefyd mae gennym ni gwmni sydd wedi creu calendr ac wedi hyrwyddo a gwerthu'r calendr yna'n gyhoeddus wedyn yn sgil i ddatblygu fo. Dwi'n meddwl bod nhw yn agor eu meddyliau nhw'n lle meddwl jest i fynd i'r coleg, jest i fynd i'r prifysgol, bod yn rhoi syniadau iddyn nhw am gychwyn busnes. Efallai bod y busnes hwnnw ddim mynd i fod yn gant y cant o'i arian nhw i'r dyfodol ond efallai'n cyfrannu at eu hincwm nhw yn y dyfodol.